Masgo Dyffryn Conwy yn Ysgol Dwyieithog yn Nyffryn Conwy. Da ni'n gwasanaethu tref Llanrwst a da- ardal yy wledig eang yn Nyffryn Conwy yy o amgylch Llanrwst hefyd. Mae gynnon ni bedwar ar ddeg ysgol gynradd yy sydd yn 'yn bwydo ni. Ma'n golygu bo' ni'n ysgol cymunedol, yy ma'r plant wedi dysgu a cyd-weithio a cyd-dynnu efo'i gilydd yn i ysgolion cynradd cyn cyrredd yma. Mae gennym ni 660 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd, a 'da ni'n ysgol un ar ddeg i 18, felly mae chweched dosbarth yma hefyd, a mae gennym ni oddeutu 42 aelod o staff dysgu llawn amser yn yr ysgol. Mae'r weledigaeth ar gyfer y cwricwlwm newydd wedi bod yn ymwneud â codi ymwybyddiaeth a dechrau bod yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly, fel ysgol, arloesi ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, ac yn yn rôl fel Arweinydd ym maes Dysgu a Phrofiad, hynny ar gyfer Llywodraeth Cymru a gwe. Da ni wedi gweithio dros y ddwy flynedd dwetha i godi ymwybyddiaeth staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach am y cwricwlwm newydd, a wedi defnyddio hynny i ddechrau deall ieithwedd y cwricwlwm, y prif syniadau, a dechrau meddwl amdan maes ieithoedd yn benodol. Felly mae hynny'n cynnwys project mewn ieithoedd rhyngwladol efo'n ysgolion cynradd, yym a mi fuon ni'n gweithio ar hynny blwyddyn dwetha efo blwyddyn yym pump a blwyddyn chwech yn bennaf, ac erbyn hyn mae hynny wedi trosglwyddo i flwyddyn saith, a'r disgyblion wedi elwa o'r profiad hynny o ehangu i ymwybyddiaeth falle o un iaith yn yr uwchradd cychwyn ychydig yn gynt a meddwl am y cysylltiadau sydd rhwng ieithoedd. A mae'r arfer yna wedi cael ei rannu ar draws y rhanbarth fel arfer dda hefyd. Mae'n debyg na un o'r heriau mwyaf i ni fel ysgol uwchradd ydy cadw'r balans rhwng y cwricwlwm sydd gen ni yn gyfredol a phwysau arholiad a bod yn barod i gynllunio a gweithio tuag at y cwricwlwm newydd. A mae'n gyfnod o newid um, a mae hynny'n gallu bod yn heriol o ran ei reoli. Ond ar un o'r cyfleoedd gododd llynedd oedd efo newidiadau um, mewn arweinyddiaeth, mewn celf a mewn cerdd. Mi nathon ni greu uh, swydd newydd arweinydd celfoddedau mynegiannol um, oedd yn paratoi ni tuag at y criclwm newydd, ond hefyd yn diogelu y ddau bwnc fel pynciau um, sydd yn cael ei arholi gyda ni yma, um, pynciau diwylliannol pwysig iawn i ni, um, a dechrau creu cyd-destun o gydweithio rhwng y ddau bwnc, uh, drama yn rhan o'r cydweithio hefyd. A mae wedi bod yn braf iawn eleni i'r um, maes newydd fod yn cydweithio efo Menter Conwy o'r Rhan Datblygu y Gymraeg trwy Prosiect Celfyddydau Mynegiannol, defnyddio ymarferwyr lleol a cydweithio ar prosiect rhwng cerdd a celf a rhywfaint o ddrama i mewn hefyd. Dan ni mewn lleoliad arbennig fel ysgol i fod yn defnyddio'r ardal sydd o'n cwmpas ni a i fod yn mynd a dysgu allan i'r ardal leol i fod yn wneud defnydd o pethau hanesyddol, diwylliannol sydd ar stepan drws yr ardal daearyddol. Mae'n wych gallu mynd allan ac astudio'r meysydd hynny a fydd gynnon ni fwy o gyfleoedd o dan y cwricwlwm newydd i fod yn wneud hynny. Dan ni'n byw mewn awdurdod braf iawn, mae yna adnoddau ar ein stepan drws ni a mae'n adnoddau fel Venue Cymru, fel y theatrau, fel profiadau awyr agored sydd yn rhai agos iawn i ni, meddiant ohonyn nhw a'u cynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Fedrwn ni ddim o ran cwricwlwm newydd i gyflwyno fo ar ben ein hunain fel ysgolion, mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio mewn partneriaeth i ni efo ein ysgolion cynradd, efo ysgolion lleol, ond hefyd efo'r gymuned ehangach.